Ber lwak wa tye ki won kom abic me Gulu District man Honourable Justin Obol Simperman ma ngene pi kare malac opilo wiwa i yo mapat pat ci kombiti lok tye man ma gin macalo i tela me Local Government gin wegi komi me abic me Acholi Sub Region kombiti gutamo ni kong gikati wek ginen peko ma tye i ngom Acholi. ci en laditti bikonyowa kun nongo miyo kwayi peko ma gin gineno, macalo kit ma nongo gin gitye lutela i opic ma megi ci gukatti kun guneno. Won kom ajoli tutwal. Apwoyo lwak ma wutye ka following lok ma pire tek ma kombedo wutye ka nenone. Amito waco ni lok ma gudo kom Acholi. omyero ocit bot gamente ki dwan acel. Wan macalo lutela wegi komi me Acholi, i kine ti ye meya ma megwa me citi, wabedo piny waneno ni tela myero obed tye, waketo ladit akena. Alfred me Pader, en aye tye won kom ma megwa. An atye laluk kor won kom. Dong gin ma tye ene ni lok ma gudo kom acoli tye mapol ma omyera wan ma watye i district mapapat wabed ki dwan acel. I kine lok kom ngom, kit ma ngom i acoli kigwoko kwede, kit ma kitye atic kwede, kit ma pur tye ka pure kwede i acoli, Omyero wanen ni wa encouraging danowa, pe me cato ngom, dok me gwoko ngom, me tic ki ngom wek pur obed gin acel ma telo yo me ryemo can, me ryemo kec. I kine, waneno ni lok pa balalo ma pud obuto ki yibe, waneno ni watoro cingwa kacelo ki dwonwa me neno ni actually ka president dong owaco anga ma pud tye calo ariya, I lok kom balalo me a ki i Acholi, President omyero ominiwa lagammi enini, Watin ni balalo pe oa pingo? Tye ngat mo ma dak pe winyo dwon ladit lobo kece nining? Wati ki lok kom balo bunga, wango makar me acata, ma bene polle luroka aye tye ka timone, inongo kinguno yen dok oliweng, kigolowa ki lwite. Kombeddi-ni ceng ma oryeny i Acholi i cizon me acel, cam pe pure. Jami mukene ma okelo lakodi gin man en aye balo bunga mukato kare. Dong watye ka neno ni danowa omyero opit yen mapol. Dok lok man me wango makar pud tye ka medde ameda anyim, dong myero wati matek macalo tela me i Acholi me neno ni wadwoko piny jami liego-ni. Man jami ma pigi tego. Lok mukene en aye kit ma. pwonye i Acholi. I Acholi kombeddi-ni schools ma gamente cwalo iye cente nok, omyero agangi kwan kimedo i Acholi ki kit me pwonye, rwom me pwonye omyero ocit malo. Dong obedo tic pa wan lutela me supervising me neno ni inspectors of schools tye ka limo gangi kwan tere tere. DEO tye ka tiyo ticce, lupwonye tye i ot kwan ka pwony ma nongo litino kato peny. Pe litino ocer i gang kwan keken, ento litino ocer i ka kwano kwan ma kikato iye peny itino niang weko kwo gilokke. Man gin ma pire tek adada pi Acholi. Lok mukene en aye kuc ma megwa, lok me security, i Acholi i mwaka li enene ni acakkine pe ocakke maber. I awac kineko lacat, i agago kineko lacat, i koc goma kicelo dano. Wamito pwono sikiriti ma kombedini gutiyo matek me yenyo jo-ni en angagi. Dano mapol kimakogi, ento pud pe romo. Wan watye ki lobo ma otenne atena. ki South Sudan, ka ma dano donyo iye ki i South Sudan ka mukene tye odoko ka ma kiwoto iye alii, jo ma timo smuggling onyo gikato ki jami acata i wi alii odoko dwong. En aye oweko bene muduku mukene kilwitte kede kidonyo botwa. I cabit-ti eni-ni, tin-ni eni-ni ki diki, sikiriti miting tye i Acholi Inn. ma an bene abibedo kedgi, kadi ka bed atye ki tic mapol me temo tito peko pa acoleli eni-ni bot dul me Security wek wanen ni wakonyo lwak ma megwa. Kuc ma kombeddi watye kwede-ni pe dok kibal loko, ento kinen kit me medone ocito anyim. Lok me restocking amito alok iye matetek ni, Wun ma wunongo cene, lwak wa ma wunongo cente me restocking owille, pe wubal cene li eni me culu loan mo ma yanga ideno, pe ibal cene eni ni me nyom. Gamente oneno ni omyero kicak dwoko lee i cing aculi. Ka in igwoko lee abic abic ma kimiyo milion abic abic me wilo dyangi ni, inge mwaka aryo dyangi nya igulu keken dano miya adek ki pyeraryo wiye abongwen ma dong gunongo cente. Ka guwilo lee, nongo watye ki lee ma romo alip acel ki miya abicel ki pyerabiro wiye angwen. I citi me labolle, dano miya abicel ki pyerangwen. Ka iwilo dyangi abic abic, nongo tye iye dyangi alip adek ki miya aryo. Acholi wacako manonok ka wanen kit ma jamine lokke kwede. Alego lwakwa ocung kwedwa. Wan lutela pe wangeyo jami-go ducu, dong cayowa ki yet. Okonywa ki tam wek wador lwak maber me ka cayowa ki yet. Okonywa ki ryeko ma wun wutye kwede wek wamed i kom ma watye kwede ni wador lwak maber. Walego ni lwak me Acholi onong kony ma a ki bot gamente lok me gudi ka agiko. An atero Ed Teachers onyo Aedi ma giloyo gangi kwan me praimari i Kisoro. Ka icako ngwec ki Kampala i o wa Kisoro nongo ingweco i lam keken. Yo pa tiko mono lam me kiwero awera pingo? Yo mono oto kitye ka wero lam me awera pingo? Lam ma omyero okat ki puranga ocit naka naka wa i agago kitye ka wero lokke awera pingo? Waneno ka i puranga ki launching project me gudi li eni ni, Gudi ma pigi tego tego i Acholi kong dong ki ony iye lam. Lam pe ogak ki diciti keken, yo ma kubu kin districts ducu. ka kionyo iye lam weko wot bedo yot mukato kare. Man aye tamwa macalo dul ma wamito ni ka in ibino ipenyo tela me Gulu nongo loko leb acel, ka ipenyo tela me Agago loko leb acel. Kombeddi ni dano tye ka to ki kec. Agiko lok ka kit man, walego gamente me miyo kony me cam bot lwakwa ma tye i Acholi, labongo, Ngono kit district mo keken, dano tye marac, dano tye ka ngamo angama, dano tye ma gore i ot yat ki two kec malik i Acholi. Ka to ma tone ki nying kec i Acholi pud tye wa i kin kare-ni, gamentewa tye ka timo ngo? Wan bene oromo aroma kit ma otero kwede dano.